Ah yes, ɛhɔ no na wɔdi eh, wɔn ndwuma no akotene paa. Na wei sei deɛ, ɛbɛka sɛ Ɔhemaa Jackie ɛna ɛhy- ɛna ɛna fire first shot, ae, ɔno na ɛstateeɛ a ɔse kane Gloria, biribiara nni hɔ nom a ɔbɛyɛ wɔ wiase yi mu a ɛbɛkɔ so yie ama no because she is a greedy person. Ɛna ne pastor adwuma no nso,

And also please do well to subscribe to you know Ghana today TV so here is the video watch it. Nyame nhyira baabi a wɔ bia me din de wɔ hema Jackie baako pɛ no size onipa bi a w'ani bere adeɛ biara yɛmfa wo nyɛ adeɛ ma ne nyɛ yie da o w'anipa bi a w'ani nsɔ deɛ wowɔ biara na sɛ da bia wo nua bi kɔ so a na ɛyɛ wo ya ani bere adɔ kora wo sɛ somorɔ ɛwɔ wo nipadua ne wo tiri mu biara no woyɛ bɛyifoɔ yɛde woyɛ biribi a ɛnyɛ yie Sɛbi wote sɛ toilet mu mmoa. Yɛyi wo bɛto abɔnten na wuwu so woda woda sɛbi toilet mu na wɔpere wo ho. Wɔda toilet mu na wɔpere ne ho kitikitikiti. Woyi ne pie bɛto abɔnten pɛ ne wɔbɛwu. Saa na obi a n'ani bere adeɛ teɛ. Wode ne wode wode ne kɔ baabi a ɛhɔ yɛ a ɔbɛkɔ kɔ sɛe hɔ sisi a. But fa ne kɔ baabi a ɛde amaneɛ ne ɔhaw bɛba ɔbɛkɔ kɔ ɔkɔ gye champ champiata wɔ hɔnom. Ɛyɛ asomasi. Adɛn nti na da biara woma nipa ɛka sɛ w'ani bere ade w'ani bere ade na wonyɛ ɛyɛ asomasi adɛn nti na da biara woma nipa ɛka sɛ w'ani brade w'ani brade na wonyɛ w'adwe sɛ wobɛsesa saa ɛno nso ɛdeɛ a ɛbɛyie no no eh, ɛdeɛ a ɛbɛyie na apɛ sɛ ɛsɛ w'abrabɔ asɛ wo ama te sɛ adeɛ bi obi bɛnyɛ wɔ asase so bi a sɛ ɛnyɛ wo a na ɛyɛ ɔya ɛdeɛ bɛyɛ soro no atiefoɔ eh, mesrɛ mo a me nsa ka video bi but I've decided not to say anything, not to talk. But a um, sentence ketewa bi wɔ video ni mu a mepɛ sɛ me make things straight up. Ɔhema Jackie, Peter na ɔne Yesu Kristo na ɛnam. Ɔne Yesu to nsa didii. Sɛ worepɛ obi ama no akyerɛ Yesu ase a, na Peter di mu ntintimman, obetumi akyerɛ mu paa. But Peter ne Yesu nam a abufuo baeɛ no, ɔtwee sekan twaa wɔ bi aso. Nyankopɔn wampamo Peter amfiri n'akyi. Paul, ɔbɛgye Yesu Kristo diiɛ no, ne Nyame dwuma mu. Ɛduruu baabi ma Paul kaa sɛ, A, papa a mepɛ sɛ meyɛ, mentumi nyɛ, na mmom bɔne a mempɛ na meyɛ. Nso saa Paul no ara o, ɛna ɛtwerɛ nwoma kɔmaa Timothy sɛ ɛsɛ wɔhwɛfoɔ sɛ ne ho nni asɛm. Saa quotation no, na Paul wafa stage ne level a me sese me wɔ mu no wafa mu ara de ne ko nyinaa kɔ awieɛ pa ɔkyerɛ n'ani kɔhwɛ n'akyi no ohun sɛ ɔbaa nyamedwuma mu no mfomsoɔ bebree na wayɛ ɛna egyina so na ɔde twerɛ nwoma de kɔmaa Timothy sɛ ɛnyɛ nsɛm na hɔ ɛma yɛ a yɛdi akyira yɛreba ɛno nkyerɛ sɛ obi ɛyɛ sɔfo a mfomsoɔ ni ne ho ɔyɛ nipa ɔbɛtumi afom. Wayɛ video a bɛka nsɛm bebree ɛho nhia me but wo make one point bi sɛ ɛwɔ sɛ me gyae me nyame dwuma a meyɛ sɛ sei na makoma teɛ deɛ a ɛno na ama maba out a meyɛ video wei de a reply Ɔhema Jackie me. Gloria mete Ghana ha ɛna wo foro plane firi UK baa Ghana ha ɛbɛ kaa sɛ wo ne brother Same adeti emu abortion ah sɛ wo so to nyame nyumo wo yɛ me nua o me ne wo yɛ adwuma baako o just sɛ wo wo deɛ no wo de fa nyom tuom na me so me deɛ no me de afa asɛm kam nyame dwuma baako korɔ na na wo wo twe mpena tuu mu nyinsɛn guu yɛ Aber a na anka obiara nnyɛ aware wɔ media, aber a na anka obiara nnyɛ aware wɔ Ghana ha because momfa mo ho no, na obiara nni hɔ. Woyɛ abortion na obiara nni hɔ. But wo nso wotumi de baa media because na paneɛ bi wowɔ wo, na biribi nkɔ yie na wodi yaw. That time no na wopɛ sɛ wokasa na woyɛ free, nti wode baa abɔnten sɛ yɛn nso yɛnte bi. Wo deɛ na wonyɛ nyame nnwom na na woto. Yɛte ha na nansa yi ara ɔbaa besia wobɛsene kɔ aduro so kɔtutu nnuro ma ɛho animguaseɛ bɛhyɛɛ wo sɛ wedding gown. Nyame nnwom no woagya ato ɔhemaa. Still yɛfrɛ gospel artist a wotumi nya akokoduo san frɛ wo ho gospel artist. Sista wont sɛ mengyae preaching da a wanya ho atwe phone asi w'anim aka nsɛm ara for almost hours nsɛm a woka nyinaa nso sɛ me ɛnɛ meka sɛ memfa afotuo bi anyɛ adwuma mɛba abɔntene abɛkyerɛ me nsɛm a ɛwɔ abɔntene nyinaa mu a ɔhemaa w'ani bɛwu wobɛfɛre but ɛho nhia. Sɛ wo wogye animguaseɛ no woangyae nyame nnwom no to na still woda so frɛ wo ho gospel musician deɛ a, Ghana ne wiase nyinaa nim baabi a Kani Gloria mefiri. Da biara meka sɛ yɛpɛ obi ama no adi Kristo ho adanse a ɛnyɛ me because me history nyɛ me background nyɛ nneɛma ma yɛatwa mu no ɛnyɛ memfata sɛ mɛka biribi afa Yesu ho. nso ɛyɛ adom. Neɛ mayɛ nnɛ yi, ɛyɛ me fɛ papa. Wɔn a wɔnim m'ahyɛaseɛ nyinaa no, wɔda Nyame ase ma m'abrabɔ. Neɛ nnɛ wohu yi a wohu ne sɛ ɛyɛ wo tan a woatwe fo na asi w'anim a woreyɛ me no, sista me deɛ, meda Nyame ase because na ɛnyɛ koraa. na ɛnyɛ but me wɔ gyidie baako sɛ nyame sɛ wɔhyɛ nnwuma pa ase a wɔde kɔ awie yɛ papa mmerɛ bi bɛduru a sister wonya me ho asɛm nka biem na nyame wayɛ me ho adwuma wie mmerɛ bi bɛduru a nea me wɔ mu no nyinaa no mɛnya experience wɔ mu mɛyɛ matured mɛkɔ m'anim wɔ nneɛma bi mu mɛgya nneɛma bi wɔ akyire na mfomsoɔ nketenkete yɛ a meyɛ yi abɛyɛ adesuadeɛ ama nkyirima a wɔn so wɔn bɛba nti ɔhema gyaki nyamesɛm ne deɛ Minnya ka. Sɛ wo wokɔ aduro so no woannya nyame nnwom no to deɛ a, me nso meka akyerɛ wo sɛ minnya nyamesɛm no ka. Awurade amma amma apapafoɔ, Awurade ba maa adebɔnyɛfoɔ. Mpanyinfoɔ koraa bu ba bi sɛ wofiti prɛko pɛ to wo nse a, mogya a ɛba. Me nsakyera nwiee. Me, me nsakyera nwiee. bɔne bi wɔ hɔ a megu so bɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ ɔmma me ahoɔden a mede bɛdi saa bɔne no so. Awurade ndom boa me na menwie pɛyɛ wɔ n'anim. Enti sista, sɛ wo deɛ wohu wo ho sɛ woawie na Nyame anim no wonni fɔ na mfomsoɔ biara nni wo ho a, yɛda Nyame ase ma w'abrabɔ. Wo nua, me deɛ menam kwan so a mereba a, megu so a mesrɛ Awurade. ahoɔdene. Nti Nyame de me bɛduru. Nyame de me duru so a saa nneɛma wei wonhu biom.